Dr. Camilleri, Dr. Noel Camilleri, Chairperson tal-Kunsill tal-Volontarjat, Dr. Anthony Havela Medici, il-Kummissarju tal-Volontarjat, u Dr. Frank Fabri wkoll, il-Permanent Secretary, tal-Ministeru u Dr. Grima ġie msejjaħ fuq xogħol allura kellu jħallina qabel. Insellmlu wkoll. Jekk hawn xi ħaġa li bħala soċjetà rridu ngħożżu huwa l-volontarjat. Għaliex mhux biss is-sagrifiċċji personali tal-individwi li mill-ħin ħieles tagħhom ikomplu jikkontribwixxu lejn is-soċjetà. Imma hemm ukoll is-sagrifiċċji tal-familji tan-nies fil-volontarjat. li naturalment jiċċaħħdu anke minn dak il-ħin li l-persuna, l-membru tal-familja tkun qed tagħti fil-volontarjat. Imma iktar minn hekk, is-sehem tal-volontiera, tal-membri tal-volontarjat lis-soċjetà ma tkejjlux. Ma tkejjlux. Għaliex il-valur, kultant lanqas nindunaw fil-pront kemm ikun kbir. Il-fatt li min jaħdem fil-volontarjat qed jaħdem biss ħaddieħor, il-fatt li qed jaħdem billi jagħti jiċċaħħad minn ħinu għal ħaddieħor. Dawn il-fatturi u flimkien ukoll mal-fatt li l-membri tal-volontarjat jaħdmu flimkien, jaħdmu bħala tim, dawn huma valuri li ta' eżempju kbir u li jinkoraġġixxu r-reżiljenza fis-soċjetà tagħna. Jiena nemmen ħafna. li s-soċjetà Maltija b'saħħitha għax għandha tant membri li huma impenjati f'livelli differenti u f'oqsma differenti bħala voluntiera. Nemminha bis-sħiħ. Imma mbagħad hemm ukoll fattur ieħor li fil-fehma tiegħi huwa ta' importanza kbira. jew sehem importanti ħafna. Il-volontarjat organizzat fl-għaqdiet, fis-soċjetà ċivili, hemmhekk hemm statement qawwi ta' ċittadinanza attiva. U allura norbot dan is-sehem ukoll mad-demokrazija tagħna. Forsi ma nkunux konxji meta nkunu qegħdin naħdmu fl-għaqdiet rispettivi tagħna li bis-saħħa ta' tal-attiviżmu tagħkom u ta' tal-fatt li intkom ċittadini attivi qed issaħħu wkoll id-demokrazija parteċipattiva. Intkom parti minn proċess ta' demokrazija parteċipattiva. u għalqu wkoll lis-soċjetà ċivili kull fejn ikun hemm soċjetà ċivili b'saħħitha hemm dik il-vuċi li tgħin ukoll fir-regolamentazzjoni tas-soċjetà li ngħixu fiha. U allura meta nqisu it-tant u tant valuri li joħorġu mill-attiviżmu ta' li joħroġ mill-volontarjat, żgur li ma jistax jitkejjel u lanqas tista' tagħtih valur, għax kif jgħid l-Ingliż invaluable. Jiena rrid nifraħ lil. lil kull min ġie nominat. Irrid nifraħ lil kull min ġie identifikat biex jieħu l-premju, imma mbagħad irrid insellem lil dawk il-mijiet kbar ta' voluntiera li b'xi mod qatt ma nqabdu taħt ir-radar tal-media tagħna, li jaħdmu qatigħ fil-komunitajiet tagħna u li qed jagħmlu ġid kbir fost il-poplu tagħna. U forsi hawn nixtieq nagħmel suġġeriment għall-konsiderazzjoni tal-Kunsill, li nagħmlu wkoll bħalma ġie introdott dal-premju speċjali din is-sena, ikun hemm premju għal dawk il-voluntiera li jaħdmu fil-komunitajiet tagħna biex, għaliex ħafna drabi min jaħdem fl-għaqdiet il-kbar nazzjonali jista', Dawn li jaħdmu fil-parroċċi, lokalita' villaġġi tagħna jaqgħu taħt id-dell tal-għaqdiet nazzjonali u naħseb li għandna nidentifikaw ir-rwol tal-voluntiera tal-mijiet kbar ta' voluntiera li qed jaħdmu fil-livell tal-komunitajiet, fil-livell tal-villaġġi tal-villaġġi tagħna. U qed ngħidu dan għax jekk hemm xi ħaġa li, bla dubju ta' xejn, ġejt konxja tagħha kemm ili President, huwa proprju x-xogħol kbir li jsir fil-villaġġi tagħna u minn mijiet kbar ta' ta' voluntiera, minn mijiet kbar ta' voluntiera, nies li qed iżommu dal-komunitajiet tagħna fil-villaġġi tagħna flimkien. Ġid kbir li l-istess ma tkejlux bla qies. U allura rrid nagħmel das-suġġeriment. U to be honest għaliex kont qed ninnota anke n-nominati stess, Noel, ġifieri forsi tgħidli stajt ħallejtha. Imma aħjar ngħidha issa u forsi tikkunsidraha. Imma xtaqt niġbed l-attenzjoni wkoll għaliex naħseb irridu naħdmu iktar fost iż-żgħażagħ tagħna. biex inżidu l-volontarjat. F'Jannar li għadda ġie ppubblikat il-Flash Eurobarometer on Youth in the European Union u section minnha kienet proprju fuq volunteering u civil society organisations u l-indikatur kien għat-tnax-il xahar ta' qabel naturalment l-average ta' żgħażagħ Ewropej li jagħmlu volunteering, li huma voluntiera, huwa ta' 31 fil-mija. Filwaqt li ż-żgħażagħ Maltin li qegħdin impenjati f'attiviżmu tal-volontarjat huwa ta' 23 fil-mija. Ġifieri qegħdin below il-European average. Imma mbagħad kien hemm ukoll indikatur fejn tqal li ħa ngħid eżatti kif kif kif intqalet volunteering among youths qed hawnhekk qed nit qed jitkellem b'mod ġenerali r-rapport jiġifieri qed jitkellem għall-Ewropa kollha declined slightly. However, the most Mal Maltese youth that declined by 4%. U naħseb hawn għandna spotlight. Jiġifieri bħal-lum tassew hija ċelebrazzjoni tal-valuri kollha li l-volontarjat jagħti lis-soċjetà tagħna u naturalment ċelebrazzjoni wkoll ta' individwi li ilhom jaħdmu qatigħ fil-qasam tal-volontarjat. Imma hija opportunità wkoll fejn nagħtu naraw fejn irridu nagħmlu l-enfasi. U naħseb li, bla dubju ta' xejn, il-qasam taż-żgħażagħ irridu nagħtu kasu. Jiena mill-esperjenza tiegħi għandna ħafna żgħażagħ tajbin u jixtiequ u jixtiequ imma probabbli ma jkunux jafu minn fejn iridu jibdew. ma jkunux għadhom iltaqgħu ma' dik ix-xi ħaġa li forsi timmotivhom biżżejjed biex jersqu 'l quddiem. Sejjer naf li da matul is-snin, dan l-aħħar snin kien hemm anke inċentivi min-naħa tal-Kunsill jew inkella l-Kummissarju, m'iniex ċerta, imma kien hemm xi inċentivi biex inħajru ż-żgħażagħ jersqu 'l quddiem. Jiena naħseb jekk irid ikollna anke review ta' dawk l-inċentivi. ħalli wieħed ikun jista' jara fejn we need to put the trust ħalli nkunu nistgħu ninkoraġġixxu iktar żgħażagħ jimxu 'l quddiem. Ma rridx nieħu fit-tul, nirringrazzjakom għal darb'oħra, jiena dawn huma okkażjonijiet fejn inħossni tassew onorata li nkun mistiedna u nħossni tassew priviliġġjata li nkun fost dal-qlub kbar Maltin li senza interessi mill-ħin ħieles tagħkom tikkontribwixxu biex is-soċjetà Maltija, il-komunitajiet differenti diversi tagħna jkunu jistgħu jimxu 'l quddiem. Grazzi tassew minn qalbi u nħossni tassew kburija bikom ilkoll.